Lwak me Acholi, Kakalwo, man latin Uma wa Omoro. Amito ni adok ki i lok ma Rwot pa tyeko, Rwot Collin Atyeko ma obedo ka dok i lok kom Ker pa Geya ma Rwot Yucu Badek. Atamo ni pire tek. Macalo an kobedini atye labak dog i tekwaro pa kaka Acholi pa kaka Luo, ngecca ma an atye kwede ma lubbe ki Ker Ageya ki Ker Matiko tye kit man, Lub Ageya gin gua mere o bene direct kit ma Luo obedo ka wot kwede ki i Cudan, guwok ki i Etiopia gubino gudonyo i Agago. Gubedo i te got lapono. Gin gubedo kanyu kacel ki patiko. Pol dano ma gubedo ka a ket ki malo gin guket pi tyen lok mukene mapatpat. Kec obedo tye iye bene. Lupageya Gua ki i te got lapono, guwoto ki gurup onyo kakki aryo, adekke gin dong pa Geya. Obedo kaka Ariya kacel ki kaka Koro gin guwoto kacel me a ki i te got lapono. En ma gia-ri. Jone weng gin onongo tye ki ki bul ma megi pien wek ibed ki ibed rwot nongo itye ki bul, bul pire tek. Lupageya ma rwot Yecu adek tye iye ni ma gia ki ite got lapono gin gubino ki bul ma megi gin gudonyo ikom lupatiko a lok ma winye kit ma lupageya gurwenyo bul. Ma meggi kwede en aye ni, kare ma gudonyo i bot lupatyeko, lupatyeko omayo bulgi woko, ci gin dong gubedo labayi bul. Jo ariya gucito ki kergi mere, lukoro bene gudong ki kergi. Kombeddi ni, ka in icito malo i agago, jo pa gaya, Madit bene tye kunnu. Jo pa Gaya tye opokke i ker, tye i ker, i te ker adek mapapat, Ker pa odong lira, jo pa Gaya bene tye iye, ker pa jo ajali, jo pa Gaya bene tye iye, ki ker pa otongo, ma rwotte kobedo tye Kasamiro, jo pa Gaya bene tye iye. Atamo ni Rwot Yusuf adek ma en kobedo ni en rwanyo ni en aye Rwot pa Gaya-ni, En tye ka lubo kit ma Lupagaya oa kwede ki Cudan ma odonyo kwede i agago ma onongo gin tye ki bul, ci bulle kimayo amaya kit ma an kiwacca kwede. Dong acoli, i kare macon bul kimayo kit wa lupayira bene kaka moro acel. ma kilwongo ni gin ma god nongo odonyo i tyelle aceko cot kanyo-ni. Kaka ni bene onongo tye ki ker i pa yero ma i bul amaya, ma i bulgi-wu ci ker dong peke botgi. Tye kaki mukene madwong ma gin gubedo bene ki bul, ci nongo ni bulgi kaki mukene omayo woko. Ci atamo ni. Ker ma gubedo i cawa-ni rwodi gin waco ni adek pe rwotti, atamo ni kacungogi tye kaka kany. Jo mukene atamo ni ma gin tye ki ngec matut omyero kikati woko wek kitit history maber pien tekwaro pire tek pien cung i kom tipo. Tye jami ma pigi tego iye ma acel tye keyo myero obed i bul. Nying bulle ber bedo tye en ma giwaco ni bul-li pire tek ki ker pien jok mo-ni ma ocung i kom ker-ri en tiyo ki bul-li. Ki ker bene myero obed ki jokke. Ka ineno ker mapat pat pat pat pat weng tye ki bul, bul ker tye. Ki ajok ma en kiwaco ni tipo-ni omyero obed tye, ci kobedo ka in iwaco ni in icit i patiko, in iyeny ni jok mene ma Lupagaya gin woro, in ibinongo ni Pagaya tye i patiko, ibinongo ni jok acel keken ma kilwongo ni Baka, Baka ki Bul Ker-gi bene tye acel-li keken, Bul Ker. Gin ma kiketo ki bul ker, bul ker pulle nongo mukene nongo kineko dano, pe mukene pol bul ker kit ma gine kene ni nongo in ilwenyo ki inongo dano ma muywek ci pe icob acoba ki tong, pe icob acoba ki tong iret i kit dan-ni ci ka in iloyo. Ka laco ci in ingolo cune o, iketo i bul. Bul pa lupateko-ni bene tye bed, gin gupoko dano acel ma gin guneko ma kilwongo ni oculi, lanek obedo lubwobo. Lanek obedo lubwobo, bwobo ocito ki wiye, wi danne ki en tye kok lok i wi bul kongnge bade. Lupatyek onwoyo bed oculi ni en aye nen tye i bul pa lupatyeko ni jo ma gua dong me agikki ma gubino me agikki ki i agago i nge a pa lupagaya ki ariya ki koro en aye obedo lubwobo obedo lubwobo lubwobo dong olubo kor jo ni. Man aye atamo ni ngec ma an atye kwede i kom Ker me Pageya ni, Bulgi lupatika yo mayo, ento gubino gibul jokjok ma malo.